Waý doganjygym geldiňmi tagaman me çaý iç. Hany bi ýoldaşyň ýokmudy. Aý bardy özi aş töwereklerde aýlan. Çagyr. Tamdyrmy suw otjak alyp gidip. Çagyr. Waý ýaň iki gün bolmadymy? Ýagyş ýagmadymy? Çagyr. Dikki. Aýuw dikki geler häzir. Öz tapan zadyň. Hon nutdy daýyň ogluna barmadyň. Pil ýaly oglan. Tutuş bir oba baş tutan bolup ýör. Hüý dikki diýdiň eýle diýdiň beýle diýdiň indi ýör yzyňa düşürde utanmasaň. Nämesi bar? Gowja. Gowja bolsa çagyr. Dikki. Aýuu dikki. Ejesi mydama şeýlede, gaýynyň şeýledi. Haçan görseň o ot çöpüň arasyna aýlanan olan bolup ýörerdi. Dikki! Aý baý geler-ä bak. Geler ana. Aý salowmaleýkim.

Getirmedimbaý? Ýa getirýändir, no get. Meni ne, ne kismiş daşy. Erik anamyky. Ýe. Ýe, oý, aý, biz. Al öňe, özüň ýe. Oý, oý, ýe. Aý, aý, oňa berjek. Köýde gäp bolup geçek. Aý, bir aýtmalym da saňa men. Aýt da. Ýa bu. Hä? Mallary seret, durkanma. Hä? Oňa tapdym oň. Näme tapdyň? Gum tapdy. Gumy näme deýne? Hum diýen o hum hum. Sen maňa aýtman hum tapyp ýörsüňmi? He? Meň bilen maslahatlaşma. Waý, waý, waý, waý. Erkek kişi hemme zady aýalyna aý diýip ýörmez. Geçeýle. Onda-da maňa bir agzyk duýduraýmaly ekeni-de hum tapsaň. Geçeýle. Giýewijan, dik

Gyzylyňdan ber. Hawa. Hawa. Oba men ot ot neme ot ot. Ýa otur otur otur otur otur. Gaýynataň bar-a seni onsuzam gowy görýär. Şol hasam gowy görer. Ine mallarynyň sanyny köpeltsin kakam jan. Bomy? Ol onuň diňle diňle diňle. Pul sat sat. Bar bar git-de bar-a. Neme getir. Dur dur dur dur gitsin gitsin. Bar don bilen Silkme telpek bardyr toý ederiňizde meňe berenim. Şony getir, bir hum tapan adamyň bara üsti-başyny täzelärle bir. O bir wagtkymy, bolarmyka şoňa? Goýaweri bary ýogy ýigrimi ýyljyk geçdile. Näme bolup bolmaz. Stol munda, otur, otur. Ondan bara bir, bajaň bardyr, süýşme. Bajaň bardyr, bajaňa-da bara bir on-on bäş sany humuňdan ber. Debe debesi guler guler. Olara maraş wa çagajyklarynyň ine ösüp iýjek wagty, geýjek wagty oňada berseň wara haýyr sogap bor. Düşdüňmi? Bilýän bolum men ony tutdum. Otur, otur, otur, otur. Ondan bi diňle bi. Ýenede seň bir däl-ä bajaň, iki bajaň bar. Beýleki bajaňam o bajaňdan eşider-de senden gaty görer. O bajaňada bergin

Sen bizi alla. Çykar men gyrmyz zombi. Çykar. Telpegim çykar. Telpegim. Telpek gelişýämi sana. Hee çypatyň ur. Çykar. Men sana häli diýdim. Tapanyňam şumy diýip. Nutdy daýyň ogluna barmalyň. Gel gel tapyp beren zadyň. Eý waý eý menä gaýdyp geljek. Gel laý. Näme diýip ýörsüň sen? Şuňa aýtdyrmasaňam menden. Aýt, şuşuk aýallygyň onuň ýanynda aýtmalymy? Hä? Sen aýtma, sen özüň aýtdyň, oňa men aýdyp geçmedim. Men aýtdym, ana uly ile masgara etdiň meni. Oý, sen diýseň. Ýuňulgyn aý. Ýuňulma şokoluňy.